Ираны хъазты кӕпты зары кӕндзысты. Фӕстӕмӕ хуыссӕны дӕр нӕмттӕ баргӕппытӕ кӕндзынӕ. Никӕй аххос дын у, цавӕр дын цал хатты загътон, чындз ӕрхӕссӕм, зӕгъгӕ. Ме взаг иузагӕй лыстӕгдӕр куы си дӕуӕн лӕгъстӕ кӕнынӕй. Чындз, чындз, кӕй дын хастаин, кӕд? Темсойы чызг Гуыбатӕ хуры чызджы хуызӕн цӕуыл не рхаста? Нана, мах хӕдзар аразын хъӕуы. Темсойы чызг та урс къух, урс цонг у. Дон-иу куы нуӕзта, уӕд-иу суадоны дон рӕсугъдӕй зынды йӕ хъуыр куыд згъордта, уый. Ӕмӕ йыл ӕтхъырм солтан куыд барвӕссыди. Уымӕн ӕнӕ уый хурстӕ дӕр, йӕ фосмӕ зилӕг ис, йӕ хӕдзармӕ фӕкӕсӕг ис, рӕсугъд ус ма йӕ хъуыдыйӕ гуыбатӕй ахаста. Мах та хъӕуы нана, рӕсугъддӕр чи уа, стӕй уӕд фидӕрттӕ. О, бирӕ хъаламан нӕхскӕрӕ уыди. Фидӕрттӕ и? Мызы хъарыст. Дӕ мады дын иу дзӕбӕх чиргъӕм ахӕм. Мӕ дын ахӕм дӕр нымыгътой, цол не рхастам. Ды гор хъары зӕгъыс? Ымӕ уый сӕ куымӕ къӕлӕдӕр мӕ бон схӕссыг куы нӕ бауыдзӕн. Стод нӕхи сафӕм. Фарон, дам, сусӕны мӕ еу хуынтӕ кӕрдгӕ Бигъуылаты цъӕхбӕх йӕ синысӕрӕй скъуырдта. Ӕмӕ, дам, дынджыр цъӕхбӕхджы ядӕг атылди. Цӕйӕгъӕд, ӕгъгъӕд, къӕхтӕмӕ тайы къухтӕ бафтыдтай дӕхӕдӕг. Бӕхӕ уӕрджытыл ӕрхауд, ӕндӕр дзы ахӕмӕй ницы уыд.

Ӕрӕрдӕм. Топпы нымӕг адӕймаджы иу хатт мары. Худинаджы зарӕг та лӕбон дӕр мары мӕ сӕ фӕндиаг кӕныс. О, фӕлӕ нана ам чи зон абон хъазты быдыр дӕргъӕв сӕ чызджытӕ мӕ... Цыма мӕ цыдӕр ӕмбӕхсыс. Дӕ бӕттӕнтӕ дӕр хъазтмӕ дзӕгъӕлы нӕ тоныс. Ех, Нара, мӕ зӕрдӕйы арф Франц ӕмбӕхсти, мӕхӕдӕг дӕр бӕлвырдӕй нӕ базонын.

Ӕрмӕст майрухсы хсӕвты зӕрдӕйыл базыртӕ баззайы ӕмӕ тӕхы. Уӕд кӕдӕм? Кӕдӕм, кӕдӕм? Быдыры дӕргъӕфсмӕ. Елтараты печи кау михыл ӕрбады ӕмӕ ӕнкъардӕй фӕкӕсы Дзыкъулайы гом рудзынгмӕ. Чи у, чи у цы Дзыкъула цы хуызӕн? Эх, нана, зӕрдӕ йӕ ӕмбарын, фӕлӕ ныхӕстӕй куыд зӕгъон ӕви нӕ зонын.

Нана! Мӕ даргъ цухъа пӕ кӕми? Уӕртӕ мидӕгӕй рагъныл ауыгъд. Ага! Фыды фарн, дам, мӕрдтӕм нӕ цӕуы. Йӕ фыддӕр фӕсномыг ныхӕстӕй дзурын уарзта. О, стыр Хуыцау, мӕ иунӕг хъӕбул дӕ фӕдзӕхст, амондыл мын ӕй бафтау, мӕ уд дӕ фӕхъхъау. Сайман ана! Ӕнӕркафгӕ дзы нӕй! Аспа мӕ цӕсты кӕронӕй бакӕсдзынӕн ӕмӕ фӕци. Нӕ, нӕ, нӕ, нӕ, нӕ. Ӕнӕ скафгӕ та нӕ фӕуыдзынӕ, ма лӕгиа, кӕнӕ уӕлдайдӕр кӕд уыцы чызг уымдзӕн, уӕд. Зӕххардыстӕн, нана, мӕ зӕдмӕ хӕйрӕджытӕн иу кафт дӕр не ркӕндзынӕн. Куы ркафон, уӕддӕр уӕздан. Нӕ, нӕ, нӕ, нӕ, нӕ, худинаджы бӕсты нӕ хъаст, нӕ фӕлӕ стыр дугъы диссӕгтӕ дӕр нӕ хъӕуынц, нӕ загътон ӕз, нӕ. Ой, нӕ загъта, нӕ. Нана, мӕ зӕронд хӕлафтӕ кӕй мӕ бургуаллагӕн пузӕнтӕ кӕм сывӕрдтай? Йӕ кой дӕр ма кӕныс. Уӕртӕ тӕскъыл баппӕрстон гогзичы. Ӕмӕ не слӕ хъугдзысты гогзичытӕ. Ай, дедылы ныхӕстӕ. Лӕппу!

Йе рмаз исты зилы? Йе хуыцау лӕдзӕгты цӕстымӕ ма бафтау. Зыкъулай мӕй уӕздан кафт скӕнон. Лӕппу, хъусыс, ӕрмӕстӕй дӕ зӕрдыл бадар, ацы хатт дын кафгӕ кафын цъилау зилӕн нӕй. О, нана, мӕ хӕлаф куы фӕхъус уа, уӕд-иу ӕй цӕхӕрадӕтты искӕмӕ рарвит.

Кӕмӕ сӕ карздӕр цӕмӕ хъӕуы? Цолавдӕхсӕрд адӕймаг нӕу, ӕмӕ йӕ зӕрдӕхудты бацауын рӕстӕг кӕмӕ бакӕсдзӕн? Балмӕндарын гъӕрсӕлар хъуыды кӕнын хъӕуы фӕсивӕд. О, худинаг у, Солайӕн нӕ хорз хабар ку. Хъазынмӕ нӕ худын цыма кӕны, уый дӕр бирӕ йаргъ у. Ӕмӕ лӕппутӕ зӕрӕхтӕ куы нӕ зӕгъын ӕмӕ йын топпӕй ныхыл ныффӕздӕг кӕнӕм, зарӕджы сыргъӕй йӕ рбаргӕ ӕвдӕм зӕгъы, фыры ныхӕстӕ карздӕр хъуаг сты, худӕджы тыххӕй ӕндӕр. Кӕд мыййаг маст исыны тыххӕй, гуыргъохъо? Уаллӕй, Сорэ, Сорыхъо, диссаджы лӕг дӕ! Ӕрмой, дӕ зӕрдыл кӕсӕр балӕууӕд. Кӕддӕр мыл солā сабырдӕр ниссиаджын хӕстӕр хъуыды кодта. Донмӕ мӕнӕй рауагъддӕр фӕсты. Уый хыгъддӕр мадӕмӕй нӕма ферох. Тӕккӕ знондӕрӕй зарыдысты хорз цаутӕ. Уал ӕхсидӕн дур сӕрмы, елойты уыгӕрдӕн, хъызон фӕндон.

лӕппу хӕдзар нӕ кӕны. Цӕуылнӕ бахъуыд? Лӕппутӕ рауарут, баба нӕ сӕрӕрауд ам. Физуатитӕ нӕ. Ама лӕппутӕ бакӕсут, бакӕсут. Сора! Сора, уӕллӕй Сора рдӕбон дӕм куыд фӕцӕймӕстӕ кодтон, афтӕмӕй мын ам та дӕуӕй ртхорд дӕр нӕй. Хъазӕн ныхасыл мӕсты кӕнын райног гуыргъохъ. Кӕс зӕххон айнӕ хаттет ӕмӕ цӕрӕм Ӕмӕ зӕронды бонмӕ сыгъдӕгзӕрдӕ рӕсугъдӕй фӕцӕрын мӕ мӕсты рамондтис. Бауырнӕд дӕ, гуыргъохъ, бауырнӕд, хаттӕй-хатт мӕ фӕндагыл рӕвдзауӕймӕ дӕр зивӕг Уӕд цӕмӕн? Йа Рабби, зӕгъӕн нӕнхъӕлӕджы мӕлдзыгыл куы ныллӕууон. Оллӕй, Сора, диссаг зӕрдӕн ис фӕлмӕн сыгъдӕг, фӕлӕ... Фӕлӕ ӕрдӕбон куыд хорз зӕрдӕ ныхӕстӕ ныхӕсты раз зӕрдӕ нымбӕлынц. Хорз зарӕджы ныхӕстӕ зӕрдӕ ӕхсызгондзинад хӕссынц. Сора,

Фехсы цӕргӕсмӕрхала, стӕм нӕ хӕвзарӕг топпӕны мыгау чи басгуыха, Ӕгърӕби, дӕ хорздзинӕдтӕ-ма рохны уыдзысты. Бӕх ӕд байраг. Цӕмӕ? Къадакуро. Цӕй цӕмӕ хъӕуы? Урс нымы. Йемӕ хорз. Ӕмбисонды зарӕг скӕндзынӕн, ӕрмӕстдӕрдӕй. Цоладыл зарӕг скодта ӕртӕккӕ ӕмӕ загъта, О, ныхӕстӕ ферох кодта, ӕмӕ сын сӕ ныхмӕ стыр хъуыды кӕнын хъӕуы. Ӕмӕ дыл ӕмбисонды зарӕг скӕндзынӕн. Ӕхсӕвы уӕ ӕртӕ сонат рудзгуытӕ бынмӕ сӕлласынӕн.

Сола, мӕнӕ чызджыты стъалытӕ кӕм фӕхоныс, уыцы зарӕг ма нын азар. Мӕн афтӕ кӕм фӕзарыс? Чи рцӕудзӕн мӕталынгуат ма чи йӕ срухс кӕндзӕнис? Къусӕрӕй цымӕ мӕ номыл цавӕр чызг лӕудзӕн? Мӕлӕты хорзӕй райдыдтай, Зӕрӕтхан, кӕронбай лахӕсыдаис. Нана, Сола, Ди куы фӕзарыс, уӕд мӕ буар хъасбуара уырынгтӕ бадри. Ай ма

Зӕгъ, ӕрбаздӕхтысты? О, абырджыты лидзынмӕ фесты. Цы ӕрцу? Есирӕт, афӕззӕджыты Дӕ фыды хӕдзар нал ныууадздзынӕ, кӕд... Ферох кӕной! Уан сихорафон дӕр нӕм сӕн ысхӕссын байдыд. Омӕ сын сдӕбон. Давай сӕ ма ривӕрдта Хъазихан. Худӕгӕй. Хъыримаг дӕр мӕ сгуыр фӕхъомыл, уӕд афӕсте баззад. Наа. Лизгӕ-лизын дам мӕ къахдул ыскъуырдтон, мӕ дам ахаудтӕн. Мӕгӕр йе бон. Ӕнӕ ott чи сыстин кодта? Нӕ фӕлӕ ничи уал, мӕ ницы уал стӕм, цӕргӕстӕ мӕ афтӕ куы кӕмкоммӕ уаид.

Ӕддӕлейы ном бады. Рӕстдзинад дзурӕгыл раст лӕджы ном бады. Ӕддӕлейыл та ӕддӕле, ӕмӕ тыхсгӕ ма кӕн сбаддзӕн истыл. Ай гуыргъо хонау! Уӕу, мӕгуырӕг! Фӕдисы саугедам Сӕрбагал дӕхи скуырдтай ма фӕлдӕхтӕ. Ми ныццавтай? О, да, уый зазон чыллӕджы микӕсы хӕцӕнгарз номыл дӕм хъӕмпы хал дӕр ма мӕт ӕмӕ фӕдисӕтты разӕй тӕх, ӕмӕ стӕй дӕм мӕгуырмӕ къуыстӕг пырхы тӕрхыс. Ами, ами дӕ зӕрдӕ мӕныл дардтай, Игги Шойфорд. Фӕдисы цӕуын дӕм зилахары фӕзысимынау ма кӕсыд, Хид дзы рауадзын хъӕуы. Хид ӕррамонай фырт. Хорз хид дзы рауагътай тох сыкъой фырт. Гавараны сӕртӕ разӕй фӕсте хуылыдзӕй рхастай Надя! Надя! Надя! Amma! Zdın makamı da şatal kanzınan. Kad! Nurta kadar bula! Bula! Ныртӕккӕ мӕ сӕрмӕхи хъӕу нырма. Ӕздӕн дӕ куыдзы бырынчъытӕ сӕздӕхдзынӕн. Мӕ куыдзмӕ мын бауӕнддзынӕн, дӕр мӕхимӕ дӕр сбагъӕцдзынӕн. Сарайы сӕргода бӕрӕнг, фӕлӕ мӕ къамай фӕнцадӕн. Цай, Гыргъохъ, ныххатыр ын кӕн асхат. Ӕсхъӕдтӕн, Дзӕрӕхмӕты хатыр фӕуӕд, Ӕфсымӕрдзинадыл ард бахордтам. Бузныг! Ӕстыр бузныг е ппӕтӕн дӕр! Афӕстиатмӕ уыдаиккат! Ард бахордтам! Лӕппутӕ, сӕ фӕдыл! Цымӕ цӕмӕй бахордтой ард? Сола! Сола! Сола! Ой, дӕ цонг баст куы у! Али кой дӕр кӕны Зӕрӕтхан. На, на, Сола, зӕгъ мын ӕз, цы дын кодта? Фат, суади, фат! Фа! О,

Ӕмӕ сӕ фӕнды дӕ хӕдзарвӕнданийӕ бахӕссӕг уӕвын ӕмӕ сӕ радт лӕджы дзуапп. Нӕ зонын, нӕ зонын, цы дын зӕгъон. Дзыкъула нырма ӕвзонг чызг у. Стӕй йӕ зӕрдӕ йын базонын хъӕуы. Уый кӕмӕ цавӕр зӕрдӕ у? Ӕфсымӕры фидар ныхас, ӕгъдау кӕдӕйдӕр мӕныл нӕ иры зӕххыл. Ӕгъдаумӕ цы дома? Ӕз уый бакӕндзынӕн. Зӕрӕхмӕт, ӕз дӕ сӕрыстыр дӕн. Стӕй пырфӕстаг дӕхиуыл дӕр ахъуыды кӕн, Цӕлойты рӕсугъд нырдыгпы къабазбады куырдуат. Эх, быргӕ зонгуыргъохъ! Фӕлӕ сирӕг, а сирӕг ма чи дзы уа? Ӕркӕсыс, хъӕрӕбыамондӕй хайджын куы уай, уӕд Цӕлойты рӕсугъды ӕды уыбын бакӕндзыстӕм ӕмӕ хӕдзармӕ. Хуыцау цы зӕгъа, йӕ уый уыдзӕнис. Цом! Уый афтӕ у. Фӕлӕ ды та цы зӕгъыс, ды? Мӕ хойӕн амонддзинадӕй мӕхи амонд саразон. Уый раст нӕ уыдзӕн Исгуырхох. Цӕмӕй? Уӕдӕ уӕдӕр амондджын уат, ӕз дӕр хъӕуыл тыхсын, ӕндра мӕ мӕхимӕ куынай мыййаг? Гуыргъохъ! Тагъддон фурды не ййафы фенӕм, ӕхъуыды кӕнӕм хистӕртӕй искӕй афӕрсӕм. Амондӕ куыд вӕййы, куыд?

Зӕгъын мой скӕндзынӕн, мӕй дӕргъсӕф бонысы чи кӕна, чызджыты ехсы бырынкъӕй чи взара. Йӕ бӕхыл бадгӕйӕ хохы хуызӕн чи уа,

Уарзондзийнадӕ сӕнттӕ сӕ фӕххастӕуӕларвмӕ? Ормаст уӕларвы бӕстӕм нӕ ам. Уӕдӕ ӕмхӕстӕг рамӕ иу мӕгуыр хӕдзармӕ, мӕгуыр исы мӕ бонӕй, хъӕздыг зӕрдӕйӕ. Мӕ цӕстытыл уайы зымӕгон ӕхсӕв, миттымыгъ кӕны. Бадын къонайы фарсмӕ ӕвдисы ме лвисинаг, фӕлӕ мӕ хъуыдытӕ се ппӕт дӕр уӕдӕртты цалхау зилынц мӕ бӕлццон алварс. Фӕсӕмбисӕхсӕвтӕм ме лвисинаг фелвыстон, хӕринаг цалдӕр хатты схъарм кодтон, Ӕппынфӕстаг кӕртӕй бӕхыхуыррытт райхъуыст, стӕй дуар фехъом, ӕмӕ миты фӕцӕгъдӕнимӕ иу базархаг лӕг ӕрбахызт. Йӕ кой риста сычъийы мард мӕ бахудт. Ӕз фестадтӕн, ме мрӕзгомау бауадтӕн. Йӕ уӕлдзарм худӕй йын йӕ миттӕ рацагътон. Йӕ зачъе кӕрӕттыл, ихы муртӕ. Мӕ тӕвд къухтӕй сатайын кодтон, ӕмӕ йын уынгӕг хъӕлӕсӕй загътон.

Усырый цыма дӕ номыл цавӕр чызгыл аудза? Ме фсымӕр, ме фсымӕр мӕ фехтон. Абон хорз кола. Пайдолон хорзӕх то зарахмат. Ды мӕ зоныс сола? Раст мӕхи куыд зонын афтӕ. Уӕдӕ мӕн хъӕдӕ фаг нӕ зоныс? Мӕнӕн мӕ хӕдзарыл мигъӕй аууон куы рхауы, уӕд ӕм ызмӕсты фӕкӕнын, куыд бауӕндыди, зӕгъгӕ. Ӕмӕ куыд фӕтӕрсы мал изӕрӕ? Чи? А, мигъӕй зӕгъын. Мын суӕндаг ысси. Мын йе сӕфтуӕндаг куыд ысси? Бролокъ! Ӕмӕ ӕз уый зӕгъынмӕ хъавын арвмӕ нӕ сыххӕссынӕн табу йӕхицӕн. Фӕлӕ зӕххон адӕймагӕй мӕ хӕдзарыл аууон чи ппара, мӕ ном мын дӕлдӕр чи кӕна, уымӕн мӕ мад мӕ фыдыстӕн нӕ ныббардзынӕн.

Кӕдӕй-уӕдӕй чызг мӕ зӕрдӕмӕ фӕцыд, ӕмӕ мын ныр та мӕ фӕндӕг тых кӕнынц. Махмӕ, дам, Рӕмонтӕн чызг нӕй, Зӕрӕхмӕ тыртхъирӕн кӕны. Ӕмӕ хорз ӕмбарни Гуыргъохъойы дзыхӕй дзуры, йӕ мастмӕ исы Гуыргъохъо. Эх, ӕмӕ ма цу, мӕ цард! Ирд суадон змӕдын куы бауадзон! Раздӕр, Босо у! Раздӕр! Сакула, раздӕр ма цӕй! Раздӕр ма! Цӕй-ма, раздӕр цал мы донзау чызтӕ не рбацыдысты уӕдмӕ, уӕдмӕ цы? Мӕнсӕ цы фӕрсы, суартӕ цы солайӕн йӕхи бафӕрс. Мӕхи зондӕй дӕ не рбакодтон ардӕм, солам арвыста дӕумӕ. Зыгула! Зыгу... На-а! Сола! О, Сола! Сола!

Мӕ хуыссӕджы хаймӕ фӕхаста ӕмӕ замманай куыстыл фӕхӕцыдтӕн стъалытӕ нымайын. Фӕлӕ тӕрсынмӕ зӕххон стъалыйӕн мыййаг цы нӕ вӕййы. Соладышон мӕм уазджытӕ уыд. Уазӕг хуыцау уазӕг, ирон хӕдзар уазӕгӕй фидауы. Хъарсиаты хъӕрӕбирвыст лӕгтӕ. Цы, дам? Ай сӕ куы бавнӕлд, бавнӕлдтой хъуыддӕгтӕ аразынмӕ. Растдӕр зӕгъгӕ та мӕ хъуыддӕгтӕ халмӕ, фӕлӕ дӕ бинонтӕ цы загътой? Кӕрӕдзи, дам, фенӕм нӕ мыггаджы хистӕрты, дам, бафӕрсӕм, къуырийы бонмӕ, дам, ын дзуапп ратдзыстӕм. Фӕлӕ Гуыргъохъо йӕ цӕсгом ныддардта. Тӕккӕ райсом, дам, нын дзуапп радтут, хъуыддагӕн, дам, иргъӕвӕн нал ис. Ӕмӕ сразы сты? О. Фарсат кӕрӕдзи дзуаппытӕ дӕттӕнт. Ӕз та дӕу размӕ мӕхи разы дӕттын дзуапп, ӕмӕ-иу мӕ дзуаппмӕ дӕр хъусӕнт. Цы сфӕнд кодтай, Сола? Дзыкъула, мах ацы рухс дунейы ничиуал фӕхицӕн кӕндзӕн. Ӕз нӕ дӕу нал базондзынӕн цӕрын, цом иумӕ! Нӕ цома! Иры чызджытӕ мӕ фӕндырты фӕцӕгъддзысты, худинаджы зарджытӕ мыл скӕндзысты лӕппуйы фӕдыл алыгъди, зӕгъгӕ. Ӕгъ, Дзыкъула, зарӕг ныл куы скӕной, уӕддӕр рӕсугъд зарӕг. Нӕ фӕтарст, цымӕ самоны сӕрвӕлтау стох кодтой, зӕгъгӕ. Нана Сола, Мӕнӕн дыууӕ уарзӕгой мад ис, ӕнувыд ӕфсымӕр, ӕхсӕз фӕлмӕн хойы, ӕмӕ мӕнӕн уыдоны намыс хъуыдыйаг у. Закъула! Нӕ кӕдӕм хиц мыггагыл гӕды дамгъӕ куыд сывӕрон? Закъула! Фӕлтау! Фӕлтау! Рӕдийын ма мӕ ма бауадз! Мӕсӕуон стъалы мыуадзӕг кӕнӕн дзыкъула. Нӕ уарзондзийнадӕ сӕраппонд ӕнӕхъӕн ӕфсадӕн ӕхмӕдӕр лӕудайн, фалӕ ма дын сӕ зӕгъон нур хӕрзбонӕй дарддӕр. Наа, сула хӕрзбон наа! Дзыкъула! Фӕлтау! Фӕлтау! Равздай! Сӕфӕ! Сӕфӕ!

Чи кӕй кӕдӕм? Мӕнӕ уырдӕм! Мӕ къонайыл чызджытӕй дзыкъулӕй гогон куы сыфӕци, дзургӕ ма сыфӕци. Кӕм уыдтӕ ды? Ӕз уыцы рӕстӕджы уӕртӕ псыраты фӕстӕмӕ бауадтӕн. Уынгӕджы дӕхӕдӕн уыцы пысыратимӕ дзул? Ӕмӕ иу бӕрӕг фӕзынди сау бӕхыл, сау нымӕт йӕ уӕлӕ.

Федгӕ, уӕд мын хъӕртӕ кӕнын хъӕуы. Хатыр Зӕрӕхмӕт, фӕлӕ мӕм раст нӕ кӕс, цы дӕм сдзӕнӕтгъӕл у, стӕй хъӕртӕ дӕр ма кӕн. Бахатыр кӕн, Зӕрӕтхан, мӕ фырмӕстӕй дӕм сдзырдтон, фӕлӕ йӕ рӕппын цы фӕуыдаид, уыцы чызг демӕ куы разис ардӕм. Иу чидӕр йӕ аскъӕфта. Сау бӕхыл сау нымӕт йӕ уӕлӕ. Ӕмӕ ды кӕм ӕддӕуӕд? Дӕу куы нӕ аскъӕфта уыцы сау барӕг!

Ӕма уӕдӕ цъол ацӕуӕн ес фӕдисӕттимӕ? Абон рӕсугъд хъӕдмазди чергъӕд уистам. Нанам загъта, ардӕм хъо хабар фехъуса гъӕд. Хъазихан, Акко, ды дӕр Хъӕрӕби, ӕрхӕбӕлтӕ уӕлӕмӕ цӕугӕути сты хабар, уӕд-иу хъӕримагӕй. Мӕне ма ссару. Ос-ма, Хъӕрӕби, залак кӕнӕ Ӕз дын де стыр баккагӕ дӕр Сара, ӕгӕр сабырдӕр ма у, ӕппӕр фӕстаг еу сӕдзмӕ скъӕфтай.

Уӕ мыггагимӕ хӕларӕй цӕрын фӕнды мӕ, цӕмӕй не хсӕн загъд ма рауайа. Мӕн дӕр фӕнды. Уӕдӕ ма зӕгъ, кӕм ис уыцы чыг ныртӕккӕ? Чи? Зыкъула? Ам йӕ исчи аскъӕфта? Кӕс-ма йӕ. Ам уӕд куырӕн цард лӕууыд! Цом учебӕдӕ! Ацу, Цола, ме рбакӕн дзӕбӕхӕй кӕцӕй аскъӕфтай уырдӕм. Уатӕ, Гогоны размӕ. Ма кӕм битъырротӕ, кӕм хизы цуйдын фенын кӕндзынӕ ныртӕккӕ? Схалӕн зӕгъӕн ма кӕнӕд дӕ битыр ротимӕ фӕхизин кӕндзынӕн. Сола... Ӕмӕ гӕбӕрфысы каст кӕн. Сола, дӕ фыдмийыл дӕхӕдӕг басӕтт. Кӕй цурӕ скъӕфтай чызджы, уый нын ӕппӕт дӕр радзырдта. Мӕ къонайыл Солас ницы загътон, зӕгъон-ка дӕ. Кӕй нал федтай, Сола ӕмӕ Дзыкъула?

Махӕй ничи федта, Дзыкъулайы чи аскъӕфта, уый. Чи йӕ федта, уый та у иу лӕг Дзӕнӕтхан. Ӕмӕ уын Ирона афтӕ зӕгъы, Дзыкъула аскъӕфта саулмӕтджын саубар. О, афтӕ уыди, афтӕ уыди. Сола та уыди хъӕды сӕргъӕд истом ӕгадгай уынут. Кӕ нырма мын зӕгъут, цы фсон и Солайы гуырысхо кӕнна? Солай зӕрдӕмӕ цӕуы Дзыкъула. Стӕй йыл Дзыкъула дӕр иу зӕрдиону, Солайыл! Ӕврынӕ та! Ӕз сӕ хъуыддӕгтӕ хуыздӕр зарын. Лӕгмӕ, афтӕ нӕ загътай Зыкъуламӕ нуарзы заргӕ. Фӕлӕ ма дӕ домбӕнктӕ цы рауагътай сӕрам уалӕй. Ард нын бахӕрӕд. Иттӕг хорз. Цола, ацы сахат дын ницӕ хоссын кӕнын. Фӕлӕ ма цӕмӕй дӕу рӕстдзинад бауырна, уый тыххӕй афтӕ бакӕн. Райсом ациллайы стыр бон у табуйӕ хицӕн. Табуйӕ хицӕн. Ӕмӕ мӕнӕ ацы тӕккӕ ран ард бахӕрдийӕ кӕй нӕ аскъӕфтай. Ард нӕ бахордтай, зӕгъгӕ. Дӕхимӕ хъахъхъӕн. Мӕ масты фӕндагыл ацӕудзынӕн, мӕ мад мӕ фыдыстӕм. О! Мӕ фыды фыд Дженардыхъойы станкъар Худинаг у, худинаг. Сола. Цымӕй та худинаг суеумӕн зымбар.

Стӕй нӕм чындз дӕр ис. Ацы мыстӕ, мӕ кары сылгоймӕгтӕ, сӕ цоты цот, сӕ раздарӕнтӕ куы ныххуылынц кӕнын цот хӕлӕгӕй фӕмӕлын. Тӕскӕ ма ма кӕна, нана. Дӕ раздарӕн ма фырхуылыдзӕй хъуынадӕр суыдзӕни. Ай бӕргӕ, Хуыцау цӕст нын куы бауарзид. Нана, раст дӕн, нӕ дӕн дӕттӕ ӕмӕ хабӕрттӕ радзурын. Ай фыццаг мын зыкъулӕй хуыппӕнтӕ. Хъуыды ма кӕныс? Ай та худӕгуй кӕй къӕсӕрӕй бахиздзӕнуй. Емӕз дон зыкъулай уӕлӕ дон хӕссӕн суадоны былӕй аскъӕфтӕ уӕд. Аскъӕфтӕ уӕд. Ай мӕгур, мӕгур. Стӕй мӕ зӕрдӕйы арфы мӕхицӕн адджын скодтон. Чи та нӕ фенамонд кодта, чи аскъӕфта, чи... Ӕз рана, ӕз! Ӕз! Воводёрты Хъарсиат Хъарабе нывӕндонӕй лӕвӕрдтой. Дӕ каждӕгтӕй Хъарсиатӕм дӕр, Елдаратӕм дӕр исты фыдбылыз. Нана, тыхсгӕ ма кӕн, хъуыддаг бӕлвырдӕй ничи зоны Зӕрӕтханӕйттӕм. Зӕрӕтхан та кӕд комдзог нӕ рацӕуы. Хъысты Хуыцаумӕ иунӕг хъӕбул дӕ фӕдзӕхст. Ӕмӕ цы зӕгъынц Елдаратӕ, цы зӕгъы Зӕрӕхмӕ? О, Зӕрӕхмӕ тыртхъирӕн кӕны. Райсом, дам, уӕ циллайы бон арт куы нӕ бахӕрай дӕ удрӕстдзинады тыххӕй, Дзыкъулайы цы бынаты аскъӕфтой, цы бынаты? Уӕддӕр мӕ мад мӕ фыдыстӕн, мӕ масты фӕндагыл ацӕудзынӕн. О, о! Дада, ныр дӕ базондзысты мӕ исты фыдбылыз. Нӕ, фӕлтауыр кӕн чызджы фӕстӕ мӕ йӕ хӕдзармӕ. Цӕрдзыстӕм ӕнӕ дзыкъула, фӕраздзыстӕм.

Дзырд дын дӕттын мӕнгард кӕй нӕ бахӕрдзынӕн, ӕрмӕст мын ды дӕр дзырд рад, цы дын зӕгъон, йӕ уый кӕн, мацӕмӕй мӕ бафӕрс, афтӕмӕй. Цӕй хорз дӕттын дын дзырд фӕлӕ. Нана, уымӕ де адджын хъӕбул ӕрбамӕлӕд, мӕн чинагъуз амӕнӕй ам. Чидӕр ӕрбацу. Сабыр! Сабыр!

Ӕхсардӕн хъӕуы абадут, бахъуамӕм кӕсут. Мана, дӕ конд къуымӕлбӕрц ницы уарзын. Гайт-ма дӕ хъӕуы, гайт-ма дӕ хъӕуы, мӕ хур. Фарон дӕр цас фынстам Солаймӕ. Дон никуы сагуырдта нӕ зӕрдӕ, кӕд суадон был карста абхосӕт дӕр. Уӕдӕ хъуыдымӕ ӕгӕн здӕн. Ӕмӕ мӕ хур. Нана дӕ нуазӕнтӕ бирӕонт. Уарзон хӕдзар мын стут, Хъӕубӕсты цы хсӕн уа, уыдон уастӕй уарзын, йемӕ Хуыцау хорздзинӕдтӕ радта. Цы хуынджылыккӕ? Уӕ бӕрзондыл бадӕг, ракӕс рафӕлгӕс, нӕ фӕндаггон дӕр де уазӕг, нӕ бынӕттон дӕр дӕ фӕдзӕхст. Обелсоу! Йӕ хъӕбӕр хох Уастырджи, дӕ хорзӕх нӕ уа, табу дӕхицӕн! Пучъи дӕр нӕхицӕн! Е сӕразонти микалгабырты сидӕн кувӕндон. Исуал. Се ппӕты рарвӕттай? Омме, омме, Науравӕлӕдын дӕ сывӕллон ппарынц! Ярабисол, аз дӕр ма дӕ фырмӕтӕй мӕгъис фӕкӕнон куы нал зонын, уӕд ды та стӕ кус. Уый цы сарӕзтай, сывӕллон дӕ? Бирӕ ма ма кӕн, фӕлӕ рауай мӕнӕ мӕ дӕлфӕдтӕ бырхуысс.

Комиссия сола. Нартӕ ардӕм хъӕуы ӕнхъӕлмӕ кӕсут. Ӕнхъӕлмӕ кӕсӕм? Дал ссӕуы. Ӕхсӕны лӕг. Ӕхсӕны мартфа у. Фарноны хӕсу фӕсивӕд. Абон цины бон у фарны бон. Ӕмӕ уӕ дунейы фарны хорзӕход. Амин! Абон нӕ фыдӕлты зӕды хаймӕ кувӕм, ӕмӕ нын ӕххуысгӕнӕг уӕд! Амин! Йе хор Уасилла, хордӕттӕг дӕ, ӕмӕ нӕ хор ӕмӕ цардӕй бафсӕд! Амин! Уасилла хъӕздыг комы хуым куы кодта. Нарты Уырызмӕг галтӕрӕг куы уыдис Сатана мыггаг тауӕг. Уастырджи сӕм бӕрзондӕй куы кастис. Йӕ уад цы хуар ӕрзадис, ахӕм хортӕ ӕрзайӕд! Амин!

Цы да? Йеуодагӕ мо бын кӕмӕн ӕмбӕлы, йеудон куы рбамбырд уой, уӕд мӕм-иу фӕдзурут, хорз? Хатыр нӕ хистӕр, кӕд ӕмбӕлы, уӕд иу ныхас. Табуапси зӕгъ. Абон Уациллайы стырбон дзырд чи радта ӕмӕ йӕ ныхас чи фӕсайа, уый Уациллафы дӕхуӕд. Табу йӕхицӕн. Бузныг, Цорӕ. Мӕ масты ма мын мӕ хъыг фӕрогдӕр кодтай дӕ сыгъдӕг зӕрдӕ ныхӕстӕй. Хуыцаууарзон лӕг у Сора. Раст лӕджы фарсмӕ ӕрбалӕуын ӕм хуыздӕр ницы кӕсы. Йӕ цӕрӕнбон бирӕ. Дынджыр лӕгау, Сора! Бузныг! Дӕу ӕгъди фӕйнӕрдӕм. Кӕсӕрдӕм дӕр иттӕг дӕ фӕнды йосӕрдӕм, ӕрмӕст йе тод лидзын мӕн ма сферӕд. Мӕнӕ никуыдӕм аирвӕздзӕни. Судзин къоппы дӕр ӕй сардзынӕн, судзин къопп!

Хорз адӕм, ӕз абоны бон ӕрбацыдтӕн ардӕм, цӕмӕй уӕ бауырна, ӕз Хуыцауы раздӕр, Дзыкъулайы раздӕр мӕ мӕхи раздӕр кӕй дӕн рӕстуд ӕмӕ сӕгъдӕг цӕсгом. Хатырна хистӕр, Цола, ӕз афтӕ нӕ зӕгъын ӕмӕ мын мӕ хой даст къӕфтӕй. Уӕд нӕ ныхас карды цыргъӕй уайд. О, фӕлӕ ӕз афтӕ дӕр нӕ зӕгъын ӕмӕ мӕ хой дын аскъӕфтай. Иу цыбыр ныхасӕй кӕд дӕ бон у, Уӕд мын мӕгуырсходзинаг сис мӕ зӕрдӕ. Цӕй, цӕй, хъусӕм дӕн Гисойы фырт. Авахси сула! Абон рухс уацил лабон ард бахарманяс адӕмы раз дӕ уды рӕстдзинады тыххӕй. Фӕлӕ мыййаг мӕнгард куы бахӕрай, уӕд дӕ уацилла ӕмӕ мгары фыдӕх баййафӕд. Амен! Дӕуыл та ма дӕ бон ард бахӕрды фӕстӕ дӕ зӕрдыг чи кӕна, мӕнг ныхӕстӕ чи дзура, Уый рухс Василла йӕ зын рӕхысӕй ӕрцӕвӕд! Амин! Тоб, тоб, Астофраллах! Хорз адӕм, нӕ фыдӕлтӕй нын баззад сӕ гӕды царды бӕсты мӕлӕт хуыздӕр у, зӕгъгӕ. Афтӕ у. Ӕз ӕрцӕмбисонд никрох кодтон ӕмӕ архайдтон уе хсӕн рӕстудӕй цӕрыныл. Фӕлӕ сымах фӕгуырысхо стут нӕуд рӕстдзинадыл, ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ абоны бон фидарӕй зӕгъын, абон Уасиллайы стыр бон, ӕз, Рӕмонты Гисойы фырт Цола,

Дӕ зӕрӕнбон бирӕ уӕ цола, лӕг марын мӕй ахӕм зивӕг кодтон, ахӕм зивӕг. Мӕ рыгӕстӕ ма бадӕн Хъарӕби. Байкӕн. Бимболат бахатыр кӕн. Не скӕнӕн ницы. Зӕрӕхмӕт, дӕуӕй дӕр хатыр курын. Зор, зор. Хуыцау раздзурӕгау сымах раззӕргомӕй зӕгъын. Дзыкъулаимӕ уыдыстӕм ӕмзӕрдӕ. Ӕмӕ дзыкъула мӕхицӕн цард аккагыл нал нымайын, ӕмӕ сӕуын и агурӕг. Дӕ сӕрӕнбон бирӕ уа. Фӕлӕ уӕхтӕ, кӕд ӕмбӕлод иу ныхас. Табӕфси зӕгъ. Дӕумӕ у Зӕрӕхмӕт мӕ ныхас. Хъусын дӕм, Цорӕ. Фӕнды мӕ, цӕмӕй ныр ацы адӕмы раз радтай дзырд. Соладзы къулӕй куы ссара, куы йӕ байса, куы йӕ ркӕна ардӕм, хьоццӕ кӕй ныууадздзынӕ Хуыцауы бар, хӕстӕй сӕхи бар. Фучъи уа нӕ хъӕуы фучъи, сылы гуыбынтӕ! Дӕ чъизи фучъи дӕхицӕн аз дӕ гӕмбӕрзӕй цӕмӕй ныхсдзынӕ? Хӕксай ӕмӕ гуырдзиаг лауасы хуызӕн. Хатыр нӕ хистӕр. Оу, йӕ ӕрӕппынӕллӕг Хъарсиатимӕ фидыдумӕ мыггаг. О, уымӕ нӕ. Бӕззу, Зӕрӕхмӕт ссарӕм уал дзы къулайы. Ахъуыды кӕн, Зӕрӕхмӕт. Дӕ чысыл хой куыддӕты сфындонӕн мӕ сӕвзӕр схъӕрсӕхъӕн. Дӕхи фӕуром. Рӕппыныхсӕр къӕсӕ дӕр дзы куы никуалӕг кодта, де сфӕцъорд фӕцъорд кӕныс. Ничи йӕм кӕси ӕмӕ дӕр, цыма йӕ дыууӕ гобаны хсӕн фӕдардтой. Сразу, Зӕрӕхмӕт. Соррӕй зӕрдӕхудтмӕ бацу. Емӕ хорз. Ӕз сӕры туалӕй, Бибо, ам нӕ уыдзыстӕм. Нӕ, мӕнӕу афтӕ нӕ. Ард нын бахӕрӕд, сомы нын бакӕн. Ард сын бахӕр. Табафси Зӕрӕхмӕт. Афтӕ вӕййы. Мӕйрӕттӕ. О, мына. Йӕ мард хӕрын. Сомы кӕнын. Сола дзы къулӕй куы ссара. Сӕ зӕрдӕ худтыны бацу. Бузныг, Зӕрӕхмӕт! Дӕ цӕрӕнбон бирӕ уӕд, Зӕрӕхмӕт. Абон рухс уаци лӕбон ард бахордтайдӕ. Сола ӕмӕ дзы къулӕй амонды ныхмӕ кӕй ныррацӕудзынӕ, ууыл. Фӕлӕ мӕ йаг мӕнгард куы бахӕрай, уӕддӕр рухс уаци Ла йӕ зынг рӕхысӕй басудзӕд. Амен. Хорз адӕм!

Мӕ хӕдзар чызгакӕй дӕр раскъӕфты фехъуыстатай? Раскъӕфтой, раскъӕфтой. Афӕстаг рӕстӕг мӕлӕты цунг скъӕфынц. Ӕндӕр абонтӕ дӕр Цӕлойты хъуыдинӕтӕ скъӕфтой. Мӕ бон. Хосгӕрстмӕ йе фсымӕртӕ хӕринаг куыд хаста, афтӕ йӕ фӕрдӕг кодтой. Ӕд хӕринӕгтӕ! Нӕ, загътой, ауайдам уал ставд хӕринӕгтӕ, Фестӕй фӕстӕмӕ куы раздӕхат, уӕд дӕ ногӕй аскъӕфдзысты. Кавалермӕ куыддӕр нӕуыр ныййерыл куыд баууӕндыдысты. Цӕй-ма, уадзгуытӕ хъазгӕ кӕндзынӕ, Ханах ардыгӕй кодтой, чи хорӕг къуымӕлы дурын. Ныси мӕнӕ. Дӕ хорзӕхы рбад. Бӕстӕмӕ-иу асирӕд, кӕрдынау иссавӕрсайд у, цыма дын гыццыл чызг дӕн. Осиахӕм дӕнгоммӕ ныхӕстӕм куынницы Цы мбарын? Омӕ уӕдӕ гӕрӕууӕндаг ма уымӕдзӕнӕт, хӕрнауд дӕу дӕр афардӕг кӕндзысты. Уӕхи сӕ хъахъхъӕнут, уӕхи, мӕнӕн сӕ тас нӕу. Цӕмӕй дын нӕу тас, тутырыхъуынӕй конд куырӕтты ис ӕви? Зоя сӕрст у. Цы? Лӕппуты къухтӕ йыл быргӕ кӕнынц. Ницы дӕн, Зоя сӕрст. Фӕлӕ мӕхи хъахъхъӕнын зонын. Дӕ фарн де зӕдыстӕн, махӕн дӕр мӕ бацамон, дӕхи куыд фӕхъахъхъӕныс, уый.

Мӕнӕ хуарз адӕм, Хуӕцау тӕрхони ныхмӕ никӕмӕ нице бон у. Кӕмӕ нӕ сынхъӕлмӕ кӕсы, уымӕ ничи ницы зоны Хуыцауӕй фӕстӕмӕ. Мӕнӕ зын дзурӕн у абон. Цола, Ӕз дӕ мӕхимӕ рбахӕстӕг кодтон. Мад донӕй хорз хӕстӕгыл. Фӕлӕ мӕ фӕсайдта. Ӕмӕ ацыдис йӕ ахрӕты фӕндагыл. Рухсаг зӕгъы тӕрын.

Ама ма фӕлтау куни, куни цӕуӕдаид. Йе сӕрмай цӕвут. Хасангар бирӕ уарзтай суала. Ама дын мадам бацафӕлдыст фӕлат. Йе рӕугоппытӕ кӕ! Мана хъыткӕнӕг адӕм! Ӕримӕ! Ӕримӕ! Ӕримӕ дӕ гобан цъӕрсӕй! Кӕм ныз гобаны цъӕр? Уӕдӕ ай цы у? Мӕнӕй куы нӕ уыдаид мӕнӕ хъыггӕнӕг адӕм, уӕд уыцы наккаг абырджытӕ дзыкъулӕй авӕрдӕг кодтаиккой. Мӕ дзы уый тыххӕй бузныг дӕн. Стыр бузныг. Ард уын хӕрын. Цолайы дыууиссӕдзӕм боны хӕрдзтӕ йӕ уӕлдӕр мӕхимӕ райсдзынӕн.

Гудинаг! Иуӕй-иу марди афтӕтӕ фӕкӕны. Ӕмӕ гуыр суала! Мӕрдтӕм дӕр кафгӕ цӕуынмӕ хъавы. Уым дзы ницуал акафай. Цола, дзыкулай бирӕ уарзтай, фӕлӕ ӕлмӕт мауал кӕн. Ӕз ӕй сабончик кӕндзынӕн. Ды та цы мӕрдтӕм цӕуыс? Уоцы мӕрдтӕй ма раздах фӕстӕмӕ. Цынӕ вӕййы мӕнӕ хъыккӕнӕг адӕм, уӕ фарн фынӕй фӕуӕд. Мыййаг мын цот куы рацӕуа зыкъулайӕ, уӕлдайдӕр та лӕппу, уӕд ыл дӕ сыгъдӕг ном сывӕрдзынӕн. Сола! Райгас! Райгас! Авдӕнӕй дам куы рахст. Куы райгуырдтӕ, дӕ фӕстӕмӕ никуы ницы аскъӕфтон. Ӕвӕзут-ма! Ӕрхыдӕг фӕцӕйхастам, ӕмӕ куы базмӕлыдтӕ, Уӕд дыл бӕргӕ фӕдырысходӕн, фӕлӕ йӕ ахӕм хӕйрӕг разынд рынхъылтӕ Ӕмгъӕл дӕн ӕмӕ ме фсымӕр Солай ӕрдӕм фессӕстай. О, ничердӕм сӕн ныггыргъох, фӕлӕ авдӕнӕ бынаты сывӕр. Не бырын! Лӕджы хуызӕн лӕгмӕ хъуамӕ пыхсбыны дыргъ дӕуа. О! О! Ӕнхъӕлдӕн Хъӕрӕби, ӕмӕ хӕм хъуыддаг нал и. Ӕз ӕмӕ цы фсымӕр? Ме фсымӕр, рохтӕ ма уӕд, Хъарсиатӕн дзырд радтай? Дӕуӕй дӕр рох ма уӕд, Гыргохъы жабон арт кӕй бахордтон. Стӕй дӕ хорз фӕдыстӕн, Цола цӕмӕй дӕлдӕр у, Хъӕрӕбийӕ. Цы дӕм?

О, мӕнӕ гыццыл хойы куыд фӕцӕйнамуд кодтон. Сола! Абонӕй фӕстӕмӕ дын Елдарат хӕдзармӕ